Aheri mondisore, aheri motielo, yani mojasore. In apenj, in aheri mojasore, ita aheri motielore. Kore ka aheri mogo turi, in aheri mogo tach. Aheri mo Ne, kel kata sim samoro we wago kata we wago kata selfie.

makita kita kata mana sama jowinjre dhi kanisa to en oyude mana oko kod nyiri mopogore opogore mano e gima biro timore e ngimane namba wan obiro bedo dhako ma bende kowe chwore dala to wuotho ka dhi oko romo gi joma opogore opogore ma bende ok oluong kaka chwore wuora kanyo timaki wuora kanyo timaki Wuora kanyo timaki wuora in mana kana lami to got ma tok dala malo noduogo nyaka rangach Dichwo mobiro kano ok adwaru. gi nyirigo,
bed kode kipa, nikech kata in wuora, onyalo idho malo kanyo, Jawa ok Noyudi adwaru, kigawa. jawa dhiuru. Donge Mura ineno kri kod. nyawa? morakre kodi malich, Ko in be Kowacho niya, Nikech in wuod dhano, Ah, dhiuru jawa. nyaka ikechri. nikech

Japolo, Japolo ne, Japolo, Japolo ne, ne wiwil gi kando. Japolo.
no, no, no, no.
Apenji. Nawinjo wach moro mobuogo. Wach mane Eh!
osiepa?
Ombele nawinjo wach mobuogo e kor gweng'ni. Tibuoga nade? Nyako ma nyocha wan gocha. Eh? Daki gi gi japolo karo tamo. Ang'o otimore gi japolo? Hey, kari awinjo ni japolo cha olokore janek. Iwacho ang'o?
Olokore janek kuma Mayo! winjo mana ni kwanya kwanya opoko rabolo, kwanya kwanya taka taka, kudho mana chupni. Okwanyo kuru.
Tair mag apiko winjo ni ochok achoka ma en Okwano otiyore. ter mag apiko kudho apiko ni Omera koso wach iwacho.
Nyasaye, wach Nyasaye mineno ni Eh? en ochalo pand Wach ligangla ma Nyasaye. paro nam. Ok tugo Ok wach tugo wach Nyasaye. Nyasaye. Wach Gina Nyasaye winjo ni olowe kendo Yudo chande marach. Gima notimo cha ne rach. Kendo ng'e gima otim kapok wadhi dala.

An gi tembe ma dichwo ma an godo lokore janeko. Atim na. Mae ka janeno. Oh. Na kun dala ni nok nyal wueyo. Wan ng'eni wan olim pinje. Nyingwa moro nitie ni olim pinje. Wowuotho pinje madongo gi matindo. Nyaka koni seng'e. Kajak kajak ka ng'ane ne ka ka janet. Ka janet en ka. Wang'e ang'e maber kabisa. Bide bide dot ka yawa. Odi ka. Donjo. Koso guok nitie nyalo kayo. Ah, guok. To paka.

Omiyo akonyi ni ame. Janet, Lem.
Lem. amam, Lem.
wach lemo mineno ni wach Kendo Nyasaye. wach Nyasaye ahero mang'eny. Iti dhi kanisa.
Eh, an alem. Maka maka Nyasaye.
Magi chalo mana te.
No. Omiyo kisedonjo wach Nyasaye, bed e wach Nyasaye. Mana adier. Ling' e wach Nyasaye. We timo kona kona kama ilamo Gima yawa.
bedo nyisi dhako wadwa. Lem ne. Lemne. Ah, lemnu, lemnu.
Erokamano.
Dong' dong' dwach Nyasaye. Namba nitie ma pod tiyo. Eh, be wadwa ket ni moro.
Eh, wadhi keto ni gimoro e namba nitie kwachopo nikech sim nodhi off. Koro ma we kano murore matin.

Ema koro ji awinjo ka ji wacho niya, ni ni ni ni- ni- ni- ni Pastor Julius olokore janek. Kata lit manade ni gimoko. Omera mama no nigi shida. To mano pek ma dhakono Eh, nigo. Ni mani dichwo- gini ok onindi. dichwo be ok ninde.
Misuna be koro oamua ni kai. Kot ok inindi ni. Dineno. tu. Eh? Eh. Dineno kata ode cha. Dineno. Eh, omera, wach Nyasaye mineno ni. Eh. Eh, ok en tugo. Ang'o ma dok- Hehe, to koro oh, adwa dhi kama ng'ato dwara matek sana donge wanenore Aya, Eh, dona, wa- igo chona. eh, adhi gocho ni e namba cha Erokamano osiepa. kata kero gimoro matin Eh. ketne keta ma but an be adhi ketone Aya, wako ne erokamano. erokamano bawinjo ka ng'ato ero gochoni Sawa.